Ирыстоны хӕхбӕстӕ амӕй-ай рӕсугъддӕр кӕмттӕ, амӕй-ай цымыдисагдӕр бынӕттӕ. Ӕппӕт ирон мыггӕгтӕн дӕр уый у сӕ гуырӕн авдӕн, сӕ фарны ӕнусон бындур. Уырдыгӕй рахастой ирон адӕм сӕ удысконд ӕмӕ се гъдау. Алы комимӕ дӕр баст ис бирӕ рагон таурӕгътӕ. ӕмӕ уыдоны фӕрцы ӕнусты сӕрты фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ ӕрхӕццӕ сты нӕ адӕмы историйы ӕнӕфыст чингуытӕ. Кӕд абон хӕхбӕсты цӕрӕг бирӕ нал ис, уӕддӕр ацы зӕххы баззад бирӕ фӕлтӕрты фарн. Нӕ зӕдӕнгӕс фыдӕлтӕ ам цы арф уидӕгтӕ ауагътой, уыдон баст сты нӕ зӕрдӕтимӕ сыгъзӕрин рӕхыстӕй, ӕмӕ нӕ уымӕн афтӕ тынг ӕлвасынц сӕхимӕ нӕ арф кӕмттӕ, нӕ урс сӕрцъититӕ. уый руаджы ирон лӕг цыфӕнды дард куы фӕхауы цардагур йӕ райгуырӕн зӕххӕй, уӕддӕр ӕй никуы вӕййы рох уыцы алымӕты бастдзинад Иры зӕдбадӕн хӕхбӕстимӕ. Ирон адӕмӕн алы ком дӕр у зынаргъ, ӕмӕ йӕ фӕнды алы хъӕуы истори дӕр зонын, алы мыггаджы равзӕрд ӕмӕ царды фӕндӕгтӕ дӕр ахуыр кӕнын. Рагон ӕмбисонд дӕр ма афтӕ амоны. раздӕхут уӕ уидӕгтӕм ӕмӕ уын байгом уыдзысты Хуыцауы дунейы дуӕрттӕ, зӕгъгӕ. Абон уӕ мах хонӕм Ирыстоны цымыдисагдӕр ӕмӕ рагондӕр хъӕутӕй иу Гӕлӕтмӕ. Уый ӕрбынат кодта Дыгургомы рӕбинагдӕр хицӕн ком Уӕллагкомы. Уӕллагкоммӕ хауынц цыппар хъӕуы, хуссар, дымтӕ, къӕмынтӕ ӕмӕ Гӕлӕт. Галиат фыццаджыдӕр зындгонд у незаманты ӕрцӕугӕ авд дзуары кувӕндонӕй. Авд дзуармӕ кувыны ӕгъдау цӕуы рагон ариаг дугӕй. Зындгонд уыд Авестӕйы, Геродоты ныхасмӕ гӕсгӕ скифтӕ дӕр куывтой авд дзуармӕ. Уыцы рагон дзуӕрттӕ сты Лӕгты дзуар, Уасила, Ӕфсати, Донбеттыр, Аларды, Фӕлвӕра ӕмӕ Тутыр. Никӕй бон у бӕлвырд зӕгъын, кӕцы заманы фӕзынд Гӕлӕты сӕрмӕ бӕрзонд хохрындзыл ацы цымыдисаг цъуар. Уымӕй уӕлдай нӕу бӕрӕг, цавӕр уыдис йӕ фыццаг хуыз. Фыдӕлты заманӕй ма ацы куывддон бынаты баззад ӕрмӕст дурӕй амад, бурбын змӕстӕй сӕрст, бӕрзонд стелла. Йӕ фарсмӕ цы дыууӕ агъуысты ис, уыдон арӕзт ӕрцыдысты ацы уаз бынаты фӕстӕдӕр. Чырыстон дин Кавказы куы хӕлиу кодта византиаг император Естиниан, уӕд. Фӕлӕ ардӕм ирон адӕм кӕддӕриддӕр цыдысты куыд сӕ фыдӕлты рухс дзуармӕ. Суанг мах дуджы онг йӕ кувыны гъдӕуттӕ ӕмӕ фӕтк ӕххӕст кӕныны хъуыддаг лӕвӕрд сты Гӕлиатӕй рацӕугӕ цыппар мыггагӕн – Езитӕ, Годызтӕ, Хъалатӕ ӕмӕ Газаутӕн. Уыцы мыггӕгтӕн сӕхи фӕрӕзты ӕмӕ архайды руаджы Фӕстаг азты ӕрцыдысты цалцӕггонд дзуары кӕлӕддзаг къултӕ. Уӕллаг комы адӕм тынг рагон заманты кӕй ӕрцардысты, ууыл дзурынц гӕлӕт мӕ къӕмынты хсӕн цы зӕппадзтӕ ис ӕмӕ фӕсхъӕуы уӕлмӕрдты цы мбисонды рӕсугъд бронзӕй конд дзаума ссардӕуыд, уыдон. Гӕлӕты мин ассӕдӕ стӕй ӕхсӕзӕм азы сфыстмӕ гӕсгӕ цардис авд сӕдӕ дыууын адӕймаджы, уыдис дзы науӕдз ӕхсӕз цӕрӕг хӕдзары. Уыдон уыдысты ӕртын дыууӕ мыггаджы минӕвӕрттӕ. Аланты дуджы фӕстӕ ардӕм бирӕ мыггӕгтӕ ӕрбафтыдысты Уӕлладжыры комӕй. Зӕгъӕм, Гасынтӕ ӕмӕ Арсӕгтӕ равзӕрдысты тыхамонӕй ӕрбалидзгӕ Бесолты дыууӕ ӕфсымӕрӕй. Гуыд сты мӕ Гӕдзауты мыггӕгтӕ, фыдӕлтӕ рацӕугӕ уыдысты Тырсыгомы цӕрӕг Булацатӕй. Тырсыгом ӕрбафтыд кӕддӕр Хъалаты мыггаджы бындурывӕрӕг Хъала дӕр. Гӕлиатаг фондз мыггаджы равзӕрдысты Хъубаны зӕххӕй ӕрбалидзгӕ алайнаг мыггаг Мулдзугкатӕй.
Гӕлиаты хъӕуы цӕрӕг дӕн, ӕз ам райгуырдтӕн. Бирӕ мыггӕгтӕ дзы рыййӕфтон. Фондз ӕмӕ ӕртын хӕдзары дзы рыййӕфтон ӕз. Мыггӕгтӕ дзы уыди хиуӕт. Мӕнӕ сӕ райдайдзыстӕн ардыгӕй ӕмӕ зӕгӕлтӕ, гасынтӕ, салхъазантӕ, джыбыстӕ, арсӕгтӕ, годыстӕ, езетӕ,

Мӕнӕ уӕлдӕр царди еттӕ хуӕннӕнцӕ сметы цӕрӕнтӕ. Сметӕ дӕр ам ӕртӕ хӕцъыты хӕдзӕрттӕ, уыдон дӕр ардыгон сты. Хъазбегтӕ, уыдон дӕр ардыгӕй цӕугӕ сты. Ерын уыдон уӕлладжырӕй рацӕугӕ, стӕрхонтӕй, ерын мах мыггаг тырсӕй рацӕугӕ уардӕн. Нуӕрын ӕз ӕстдӕсӕймаг поколений дӕн ам, ӕстдӕсӕйунаг фӕлтӕр годыстӕ дӕр уырдыгӕй хонынцӕ. Ну, ӕпӕгатӕ ӕрхонӕй уыдысты. Зӕгӕлтӕ мӕнӕ уыдон дӕр уыцырдыгӕй, фӕлӕ ӕндйӕдмӕ рацыдысты, Нармӕ уӕд ардӕм цыдысты. Афтӕтӕ цыдысты, фылдӕр уӕдӕй сты Уӕлладжыры комӕй. Мӕнӕ Цырухсы цардысты, Уӕртӕ мидгъӕуы, мӕнӕй цы рухсы сых у, уый мидгъӕу, ну, дӕлӕ мах, дӕлӕ бынӕй уый та даггъау хуынны. Вернортӕ авд дзуары бынмӕ уый дӕр дӕлгъау хуынны. Уӕртӕ уӕлмӕрд кӕм, уый та фӕсхъӕу, хъӕуы фӕстӕ, зӕгъгӕ, мӕ хъӕуӕй рацыди, уый. Иомыты цардысты.
Цалынмӕ цал фӕлтӕры фӕивтой ам кӕрӕдзи, цас ӕмбисонды хабӕрттӕн уыдысты вдисӕн ныр ӕдзӕмӕй лӕугӕ мӕсгуытӕ. Кӕуылты уыд сӕ фарны мӕгъдау ацы зӕххыл цӕрӕг уӕздан ӕмӕ кадджын адӕмӕн.
Нам бирӕ уӕздан, та бирӕ уыд уӕздан лӕгтӕ, дзырддзӕугӕ лӕгтӕ, сылгоймӕгтӕй дӕр.

уый махā Дыгурӕй зӕд хуыдтой, уый Дыгургомы мӕнӕ нӕу адӕймаг, уый ангел у, Сергей уыды загътой. Ӕнӕуый зыдта алцыдӕр, хӕрын мӕнӕ фосы дохтыр уыди, фӕлӕ мӕнӕ адӕймаджы бахъуыди, уӕд алцыдӕр ын скодтай, йӕ низы хатт ын равзӕрстай.

Йӕдӕй хъисын фӕндырӕй дӕр, скърипкӕйӕ дӕр Арсӕгты Горга ӕнӕзӕгъын нӕй, тох кодта нӕуӕг цардыл. Дзырыхтӕй Иван зӕгъгӕ хорз дохтыр, уый дӕр ардыгӕй гӕлӕттаг уыди. Халаты Симон дӕр ардыгӕй рафтыди. Симон полный кавалер орденов уыди хӕсты рӕстӕджы.
Аламӕт рӕсугъд ӕма фӕрнӕйдзаг у ацы хӕххон бӕстӕ. Сойджын сӕрвӕттӕ, дидинӕгджын угӕрдӕнтӕ, бӕркадджын хуым зӕххытӕ ӕнусты дӕргъы рухс кодтой Гӕлиаты цӕрджыты зӕрдӕ. Фӕлӕ уыимӕ кӕддӕриддӕр Ӕппӕт ахсджиагдӕр уыди уый, ӕмӕ ацы зӕхх кӕй у рагон нӕртон дугимӕ баст ӕмӕ зынаргъ хӕзнайау хъахъхъӕнинаг уаз бынат. Уӕларвон сыгъдӕг тыхтимӕ ӕргом бастдзинад кӕм ӕххӕст цӕуы, зӕдты ӕмӕ дауджыты фӕлгӕсӕнтӕ кӕм ис, ахӕм. Ам адӕм хъӕрӕй дзурын дӕр нӕ уӕндыдысты, ам чъизи фос нӕ дардтой, ӕххӕст кодтой аивы ӕмӕ уӕздан хидарыны уагӕвӕрдтӕ. Ам ӕлдариуӕг кодта, ӕмбал кӕмӕн нӕй, уыцы рагон нӕртон ӕгъдау. Нӕзӕгӕнгӕс фыдӕлтӕ ӕрдзы карз уавӕртӕн фӕразгӕйӕ никуы бауагътой фӕсудын ирон монон культурӕйы домӕнтӕ. Уыцы уӕздан царды ӕвдисӕн чи уыдис, ахӕм хистӕртӕ бирӕ рӕсугъд мысинӕгтӕ дарынц сӕ зӕрдыл.
Ныхасы хистӕр йӕ бынаты бадти, кӕстӕр та лӕугӕ кодта. Ӕгъдау лӕвӕрдтой. Хистӕр загъта, уӕд кӕстӕрӕн уӕлдай дзырды бар нӕ уыди. Ныхас йой тыххӕй уыди, мӕнӕ йӕм хастой уынаффӕтӕ. Хъоды дӕр кодтой, уӕдӕ зӕр адӕймаг у хъоды. Уӕдӕ дӕлдӕр куыдз ӕппарӕн хуынны, мӕ дзы куыйтӕ не ппӕрст уый. Куыдз ӕппарӕн, мӕнӕ ӕвзӕр адӕймаг чи у, мӕн уе хъырыл дур бабастой ӕмӕ иу раппӕрстой мӕнӕ куыдзы мӕрдныккӕ, зӕгъгӕ. Зиу кодтой, хӕрын-иу мӕнӕ зианджын чи уыди, уымӕн-иу зиу ракодтой, уӕдӕ мӕнӕ сидзӕргӕстӕ уыдонӕн-иу фыццаг куыстой. Мӕнӕ бирӕгъдӕр ныццагъта, уӕддӕр-иу ын чи фыст, чи дыууӕ афтӕ радта. Мӕнӕ ма мӕхи рӕстӕджы быртӕ Байсорты Мысабийӕн сӕ бирӕгъ ӕмӕ йын радтой адӕм, нӕ фыд дӕр ын дыууӕ радта, цыдӕр уыди, афтӕ ма рыййӕфтон. Херын дӕлӕ ныхасы бадынц лӕг, зӕронд лӕгтӕ дӕр. Уӕд сылгоймаг рацыди, уӕд-иу ын сыстадысты. Мӕ сын уый дӕр ӕгъдау лӕвӕрдта. Ну, уӕздан цыд-иу ракодта. Исынесӕрӕй ракуывта, бузныг загъта, уӕдӕ, уӕдӕ хӕрын мӕнӕ зӕгъӕн, дӕлӕ сылгоймаг рацыди мӕ дон фӕхӕссы, уӕдӕн кӕстӕртӕ хъуамӕ бауадаиккой ӕмӕ йын цӕрӕмӕ йын цас хӕдзармӕ ныццавтаиккой. Бирӕгъдӕуттӕ уыди, хъуыды сыл кӕуӕд. Лӕг хъуамӕ ныфсджын уа, бахъӕуӕджы сахатты уый алкӕмӕ Нартмӕ цӕстмӕ дӕр хъуамӕ бацӕуа, йӕхи ма бамбӕхса, фӕлӕ. Ерын мӕнӕ цуаноны хабар дӕр, цуанон зӕгъгӕ, цуанон чи у? Цуанон дӕр ола фӕцӕудзӕни, нӕ рамардзӕни, кӕнӕ дзӕбидыр, кӕнӕ сычъи. Хъуамӕ чиуыл фембӕла, уымӕн хай радта. Уӕдӕ бацӕудзӕни, ме сусӕггӕй уырыйхӕрд кӕндзӕн, уый ни, уый ничи хуынны. Цуанон та мӕнӕ рагон цуанон, уый афтӕ уыди мӕ иу рамардта. Мӕ иу мӕнӕ фӕ хъӕуы

Хъуамӕ рауад хорз у. Ӕндӕр бирӕ хӕттыты мӕ-иу сӕ ныццагътой, мӕ-иу чи куы ӕрбаци, чи куыддӕртӕ-иу баст, афтӕ.
Ӕнусты сӕрты мингай азты арфӕй ӕрхӕццӕ сты ацы мбисонды рӕсугъд мӕсгуытӕ ӕмӕ гӕнахтӕ. Уыдон сты нӕ фыдӕлты куырыхон зонд, тых ӕмӕ хъаруйы ӕвӕджиау ӕвдисӕнтӕ. Кӕддӕр ацы бӕрзонд хӕхты хъӕбысы уыди сарӕзт афтӕ зӕгъӕн ис, ӕнӕхъӕн сахар. Хӕхты уырдыг фӕхсытыл арӕзт цыдысты фидар галвӕндӕгтӕ. Хуырдуры мӕсыджытӕй конд уыдысты иу иннӕйы сӕрмӕ сӕппытӕ хортауын ӕмӕ най кӕнынӕн. Нарӕг ӕмӕ къуындӕг уынгтӕй рахизгӕйӕ адӕмӕн сӕ бон кӕм уыдаид фезмӕлын, бахъуаджы заман ахӕм чысыл фӕзуӕттӕ. Зӕххы бынты хӕдзӕрттӕм уадис суадоны дон, галы сыкъатӕй арӕзт хӕтӕлтӕ. Цӕрӕн бынӕттӕм фылдӕр ӕвзӕрст цыдысты хуссарварс, уырдыг хохы рӕгътӕ. Уым хӕдзӕрттӕ, гӕнахтӕ арӕзт цыдысты кӕрӕдзимӕ хӕстӕг иу иннӕйы сӕрмӕ. Се хсӕнты уым уӕлӕмӕ цыдысты нарӕг уынгтӕ. Алы хӕххон хӕдзары фыццаг уӕладзыджы дардтой фос. Дыккаджы цардысты бинонтӕ сӕхӕдӕг. Сӕ хӕдзары сӕр та уыд кард, сӕ сӕрмӕ цӕрӕг сыхӕгтӕн. Галиаты архитектурон комплексы ахӕм ӕнгом арӕзтад дзуры фыдӕлтӕ фӕстауӕрцӕй кӕй пайда кодтой сӕ зӕххытӕй, ууыл. цӕмӕй хъӕуы алыварс уӕлхох быдыртӕ, уыгӕрдӕнтӕ, фосхизӕнтӕй пайда кодтаиккой фосы ӕмӕ зӕххы куыстытӕ кӕнгӕйӕ парахатдӕрӕй.
Mana ам зӕххытӕ уыди, mana ай дӕр хуым зӕхх уыди. Уартӕ ам бирӕ быдыртӕ и, афтӕ нӕ зын ндӕр ӕмбӕхст быдыртӕ зимӕ дзы ку картоф сагътой, хъӕбӕрхор, къудалы. Мӕнӕу дӕр дзы раздӕр зади кӕмдӕрты. Мӕнӕ хуссарбӕрсты, ма дан-иу сырх-сырхид мӕнӕу зӕгъгӕ. Йодон дзы хоххаг хъӕдур, уыдон дзы задысты. Гӕлиатой фидар зӕхху. Гӕлиаты стонган никӕд уыди. Мӕнӕ, дан, хӕрындзул йӕ иу къухы йӕ дзул нӕ уыди, уӕд кӕрдзын уыди. Фӕлӕ сывӕллонӕн афтӕуыйас иннӕ къухы та цӕгъдостор. Фос дардтой, ну мӕнӕ фӕсбылмӕ дӕр сӕумдӕр сын хъӕды дӕр дардтой дарӕнтӕ ам бирӕ. Куырӕйттӕ зӕрыййӕфтон Кусгӕ куырӕйттӕ фынддӕс, ӕнӕуи та уыдысты ӕвддӕс, ортӕ ма уым дыууӕ куыроимӕ, уыдонӕн сӕ бын дзӕпхӕттӕ, ӕндӕр дзы фынддӕс та рыййӕфт уыд. Мыггӕгтӕн уыдысты, Херын махӕн дзы нӕхи Гуссауты куырой уыди, Езеты куырой уыди, Дзырыхъты куырой, дӕлӕ мах чи у ныр, махӕй уыдонӕй балхӕдтам, ӕгас ма Херын, Езеты куырой ӕмӕ Дзырыхъты куырой сты, уыдон. Иу ма дӕлӕ Йесойы куырой, Езеты, уый дӕр ӕрыййӕфтон. Ну, нӕхицӕн дзы цалдӕр куырой гуыссаутӕн, Толасты куырой, Гасынты Лезеры куырой, Годысты Микъалайы, уӕдӕ дӕлӕмӕ ма иу фондз куыроймӕ, уыдон дӕр ӕрыййӕфтон дӕлӕбындӕр, хӕйттӕй кусгӕ кодтой. Хӕрын мӕн ахӕм зӕххы нӕмттӕ, алкӕмӕн дӕр дзы ном и, кӕм дурӕн, кӕм мӕ лӕгӕттӕ. Хӕрын уал Мӕнӕ ам тотайы лӕгӕт, калыхы лӕгӕт, уӕлӕ уым хурхуры лӕгӕт, зӕгъгӕ, иу. Мӕ хурхуры лӕгӕт цӕмӕ хуынны? Уӕлладжыры фӕтуджджын, и лӕг ин нур амардта, лӕппу уыди, лӕг уыди. Ме ӕфсымӕрӕй фӕстӕ зилын райдыдта, маргӕ кодта. Мӕ хатт-иу итӕ лыгъди, мӕ херын хохӕн ран, уӕлӕ бӕрӕг у уым. Афтӕ мӕнӕ йын ссӕуы, зӕгъгӕ, уӕд ралидзын йӕ бон у. Мӕхем рафинӕй. Еци умарын ме ци агурдта, уый ӕрбацыди мӕ та сисы кард уыди мӕ цы уыди мӕ мӕне ныццӕвон ӕмӕ хъуыр-хъуыр кодта. Мӕ та йын фӕтӕригъӕд кӕны. Мӕ афтӕ равзыста ме нӕ рамардта, уӕдӕ куы фехъӕлиуат сонтӕй рагӕпп кодта мӕ йӕ рурӕдта. Мӕхем бафидыдтой, уӕд йӕ хъуыр-хъуырмӕ гӕсгӕ фӕньтӕригъӕд кодта.

Зӕгъӕн, дурйӕ сӕрӕй-иу ын кӕцыдӕр цыдӕр бӕрӕгбон уыди, куыддӕр уыди мӕ-иу дзы цыдӕр рахъӕр кодтой, зӕгъӕн дур, зӕгъгӕ, мӕ ам та зӕгъӕн дур афтӕ, уый дӕр афтӕ у. Зӕххӕй уӕлӕрвтӕм сыгъзӕрин арвырдынау чи цӕуы, уый у ирон адӕмы бастдзинад сӕ аудӕг зӕдтимӕ. Галиатӕ абон зындгонд сты ӕрмӕст йӕ кадджын хъӕузӕд рагон фарон, авд дзуары ӕмӕ Аларды. Фӕлӕ йӕ раздӕры цӕрджытӕ куывтой ӕвдайӕм азты онг дыууадӕс куывддон бынаты. Уымӕй раздӕр та, гӕнӕн ис ӕмӕ дзуӕрттӕ уыдаиккой ноджы фылдӕр. Рагон ӕмбисонд афтӕ зӕгъы, Ирыстонӕн быдыр йӕ хуыссӕн у, хӕхтӕ йӕ нывӕрзӕн, хӕхтӕн сӕ цъуппытӕ та сты зӕдбадӕнтӕ. Нӕ рагфыдӕлтӕ нын цы бирӕ хӕзнатӕ ныууагътой, уыдонӕн сӕ ахсджиагдӕр у нӕ ирон дин йе нусон ӕгъдӕуттимӕ. Уый у ирон царды сӕйрагдӕр цӕджындз. ӕмӕ уыцы фарны гъдӕуттӕ чи хъахъхъӕны, царды сӕ рӕсугъдӕй чи уадзы, уый, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, у Хуыцауӕй арфӕгонд.
Табы фаронӕн уый хистӕр у, фароны куывдон. Уый фӕстӕ авд дзуары, налӕзад, налӕзад, Гӕлӕты налӕзад у

уон. Дала марцу уӕд сырхы зар, мӕнӕй ну фостардтой ма хъуг туг кодта фӕздуне, ма вот хостан дӕр там юнарта чиви хастой йордан. Оба зинстун кус кодта. Инна орта тутыры кубандуану, тутыры колдам конне науиныр дарма. Ма Та бирахты бардаджы, мун бирахта қигдартдавазымайан, истойат куфту искудов дау кодтой.

Гӕлиаты нал зӕды куывддон. Гӕлиаты зӕххуыли Гӕлиатӕн куывтой бирӕ мыггӕгтӕй. Мӕнӕ мах саутӕ дӕр хӕрдӕн куывтой, гамахартӕ, гасынтӕ, бирӕ чи, толастӕ дӕр, бирӕтӕ ма йын куывтой. Мӕ рагонӕй рагон бынат у. Ам

Уыдон куырдтой дзы лӕппу, мӕнӕ ма ӕрӕджы мӕхӕдӕг дӕр скуывтон, ну, кӕм нӕхионӕн. Ӕртӕ чызджы фӕстӕмӕ йын лӕппу райгуырди. Нӕлзӕды кувӕн дур, мӕне хӕц дур у, мӕне хӕми хъару. Мӕнӕ фынгтӕ уыди. Ныр дзы нал и, феласта чидӕр. Цӕмӕн ӕй ла, цӕмӕн сӕ фӕхъуыди, нӕ зонын ӕй. Мӕн ам дуар ӕхгӕд уыди, долом та дуар дӕлхиом уыди. Мыны мыны мӕ дыууӕ дуры хсӕн мӕ кӕс, дуар хиом уыди. Мӕ хиордӕн ӕмӕ кусарт рагдӕр хӕм фыхти, циуыныг кусарт кодтой. Мӕ куывтой Хуыцаумӕ, дзаг Хуыцау хистӕр. Ну, уый фӕстӕ мӕнӕ нал зӕдмӕ.
Бирӕ таурӕгътӕ ис баст ацы рагон хъӕу Гӕлиатимӕ. Цалдӕр дзы ныфыста ӕнудӕсӕм ӕнусы Дыгургомы уӕвӕг Всеволод Миллер. Кӕддӕр, дам, Гӕлиаты цӕрджытӕ сӕ хор сӕ исбон кӕмӕ снайдтой, уырдӕм залиаг калм бабырыд ӕмӕ уыцы бынатыл ӕртыхсти. Адӕм стыр мӕты бацыдысты, зыдтой, стонгӕй се сӕфт кӕй ӕрцӕудзӕн, уый. Уӕд разынд иу хъӕбатыр лӕппу Хъантемырты мыггагӕй. Уый сфӕнд кодта адӕмы фыдбылызӕй фервӕзын кӕнын. Лӕппу гал бастыгъта, йӕ сӕр мын йӕ уӕлӕ скодта, афтӕмӕй йӕ хурмӕ ныххус кодта. Царм лӕппуйы ӕмбуар куы бахус, уӕд уый бӕхыл сбадт ӕмӕ гӕрзифтонгӕй калммӕ бабырста. Бирӕ фӕхӕцыдысты, Иу афон лӕппу фӕцарӕхст ӕмӕ акъуырдта калмы сӕр. Сӕ хӕст уыд донмӕ ӕввахс. Калмӕй уыйбӕрц туг фӕцыд, ӕмӕ донӕй ӕнӕхъӕн афӕдз баназӕн нал уыд.
Ярын уӕлӕ нӕлзӕды сӕр фидар уыди, ӕмӕ таурӕхъмӕ гӕсгӕ персы фсадтӕн ӕрбалӕбырдтой. Ӕмӕ сӕ бон басӕттын нӕ уыди уый тыххӕй, ӕмӕ цӕттӕ-цӕн уыди уым алцыдӕр, донӕй ӕндӕрӕй. Дон та сӕн цыди уӕлӕ-уӕлдӕр сау-сауадон хуынны. Мӕ уырдыгӕй галы сыкъатӕ кӕрӕдзи улӕфтыд, афтӕмӕй уырдӕм цыди. Мӕн ам рагӕй дӕр дзыххӕсджытӕ уыди уӕддӕр. Мӕ сардыдта фыййау. Йӕ дӕн, дам, хӕргӕфсӕн, дам, цӕхх раттут, ме бадарут скъӕты. мева дӕр ауадзут, зӕгъгӕ, ме райардзӕн. Ӕмӕ афтӕ бакодтой, ӕмӕ дон хӕргӕфсуй мӕнгард фос у. Мӕ хӕл-хӕл цыди мӕ ракъахта хионмӕ. Сын сӕ дон ӕрыхгӕдтой ӕмӕ ма ӕнӕ донӕй марадз цал боны фӕхӕцдзысты. Мӕ уӕд сӕхи радтой. Еуӕты хабар дӕр дзы и.
Абон горӕт у Ирыстоны ма рагон заманты ӕвдисӕнӕн ӕппӕты фылдӕр чи бӕззы, уыцы хъӕутӕй иу. Уый бахъахъхъӕнын ӕмӕ йын аккаг аргъ кӕнын зонын у махӕн не стырдӕр ӕмӕ кадджындӕр хӕс. Уый у, уӕлдайыл налон, халӕн кӕмӕн нӕй, ахӕм ӕмбисонды аив архитектурон комплекс. Хъӕуы ӕрмӕст зӕрдиагӕй бацархайын, Фӕстӕмӕ сӕ бынӕтты сывӕрын мӕсгуыты ӕмӕ гӕнахты фыдӕлтыккон дуртӕ ӕмӕ ногӕй цардарт ссудзын рох къонаты. Уӕвгӕ, кӕддӕр ӕмбисонды хӕххон сахар кӕй сафтид, уымӕн, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, аххоссӕгтӕ дӕр уыдис.
Мӕнӕ хъӕу сыдзӕрӕг и, зӕгъгӕ, хъӕу иуӕрдыгӕй райдайын гъӕуы, уырдыгӕй дӕр, о, уӕдӕ усса сӕ куы фӕкодта Туркмӕ, Уӕддӕр дзы хӕрындӕлӕ бытиутӕ, мӕнӕ крепосты доны ди, уыдон дӕр Туркмӕ ӕрфӕцыдысты ардыгӕй. Уӕдӕ дзы ноджыдӕр ма чидӕртӕ, мӕ уыдон дӕр, уым дӕр цыдӕр и. Дыккаг, гъе мӕнӕ Америкӕмӕ. Америкӕмӕ цыдысты, уӕдӕ иу рӕстӕджы рыхгӕдтой, нал сӕ уагътой, уӕлӕ мӕм уым дӕр дзы бирӕ байзади. Сорок четвертый мӕхъӕлмӕ алы хӕдзарӕй дӕр хъуамӕ иу фӕцыдаид ӕмӕ ныр ын Дзы уыди мӕ дӕ лӕппу уый дын ӕрбӕтты дӕр фӕцу. Мӕ сӕуӕдӕс ӕд хрущевка райдыдта мӕ сӕ куы сагъта мӕ хъӕлы, уӕд фӕстӕмӕ лыгъдысты мӕ мадзардӕн дыууӕ хӕдзары рбацыд, иннӕтӕ байзадысты. Чи Змӕкӕй, чи Лагиры, афтид Текъаты хъӕумӕ. Иннӕ колхоз. Колхоз мӕнӕ проценттыл, зӕгъгӕ, ма дӕс къапна искӕ ма дзы иу дӕхи, кӕм иуӕндӕс ма дзы иу дӕхи. Ма дын хёй дӕр иннӕ хабар скъола, интернатмӕ мӕнӕм восьмилетке уыди, ме ныхгӕдтой интернатмӕ, дан, Мӕ четвертый классмӕ уырдӕнцу. Мӕхерн дӕ сывӕллоны ма рарвит интернатмӕ. Мӕхе дӕр дын аххосаг. Дыууӕ къуыри иуын фӕу, иу хуыцаубон дӕ уагътой. Налогой Сталины рӕстӕджы уый алцӕуылдӕр налог уыди. Дӕ хъугыл дын налог, дзидзау ӕхсыры тыххӕй дзидзайӕн налог, каркуылдарӕйчытӕ налог, царвыл налог, Махӕй дӕ сырдӕн хъӕртти уӕдмӕ. Дарын та нӕ уагъта, бирӕ Германы Брежнев куы райдыдта, уӕд рауагъта, фос сдарӕд кусӕг лӕг, зӕгъгӕ, мод фӕхуыздӕр и.
Галиат иу рӕстӕг дыууӕ минам азты райдианы бынтон ӕдзӕрӕгӕй аззад. Фыдгӕнджытӕ ма йын йӕ рухсы телтӕ дӕр рафтыдтой, хӕдзӕртты рудзгуытӕ ныппырх кодтой, бӕстӕ быронӕй байдзаг кодтой. Фӕлӕ дзы дӕс азы размӕ ӕрцард иунӕгӕй Хъалаты Георги ӕмӕ райдыдта цы бирӕ адӕм цыди рагон хъӕу фенынмӕ, уыдонӕн сӕ фӕткмӕ ӕгъдаумӕ йӕ хъус дарын, ма афтӕмӕй хъахъхъӕдта хъӕуы фарн. Ӕртӕ азы размӕ та ардӕм иу иннӕйы фӕстӕ ӕрбалыгъдысты фондз хӕдзары. Уыдонӕн сӕ фыццаг уыдысты Гуыссауты Юрийы бинонтӕ.
Ныры фӕстӕмӕ ӕмбырд кӕнӕн мӕ ныхӕ уыныс? кӕм райгуырай адджын, уый мӕнӕ дын дӕлӕ цы дур дӕр мын ӕххуыс кӕны. Ныр бацыдыстӕн хӕрдӕн фӕстӕмӕ.
Галиатӕн йӕ рагон цӕрджыты ӕнӕфыст чиныджы баззадысты сӕ рӕсугъд ӕгъдау, сӕ хъару ӕмӕ лӕгдзинад, сӕ цыт ӕмӕ намыс, ӕфсарм ӕмӕ уӕздандзинад. Ӕмӕ цалынмӕ ацы фӕрнӕйдзаг хӕхбӕсты цӕрой, нӕ рагон фыдӕлтӕн аргъ кӕнын чи зона ӕмӕ сыл чи хъуыды кӕна, ахӕм адӕм, уӕдмӕ сӕ кад ӕмӕ фарн цӕрдзысты нӕ ног фӕлтӕрты амондӕн. Бӕлас йӕ уидӕгтӕй куыд у, афтӕ алы наци дӕр цардхъомӕй баззайы ӕрмӕст фыдӕлты фарны бӕркӕдтимӕ, фидар уидӕгтӕй баст куы вӕййы, уӕд.